امید کریسوں دوست احباب سب تندرست فٹ فاٹ ہوسن ماشاءاللہ جتھاں وی ہوسن خوش ہوسن فٹ فاٹ ہوسن تے آج دا ماشاءاللہ پیارا ویلاگ کرینے شروع سرائیکی کلچر تے پیارے پیارے نظارے تو گسن دکھینے جڑے رہو ساڈے چینل نال تو کو مزیدار اور خوبصورتی دکھینے آپ دے علاقے دی سرائیکی کلچر دی تے ریکویسٹ تو کو اے ہوسی ساڈی پیاری جی چھوٹی جی ریکویسٹ ہوندی بھراواں دے کو دوستاں دے کو سارا چینل سبسکرائب کر چھوڑو بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑو آون والی نوٹیفیکیشن تو کو نویں نویں ملدی رہے ساڈے چینل دو میں تہاڈا بھرا آپ سپیشل لسٹ ہاں صرف تہاڈی سپورٹ دی لوڑ ہے سپیشل لسٹ ہی صرف سپورٹ چاہی دی ہے باقی اللہ معاف کرے کہیں کو آپ منگ کے نہیں کھاونا آپ محنت کرنی ہے محنت دا سیلا تاکو دکھاونا محنت کرے سو انشاءاللہ باقی صرف تہاڈی سپورٹ تہاڈی ہیلپ تو سا ہیلپ کرے سو سپورٹ کرے سو محبت دے سو تے تہاڈے نال ساکو محبت مل سی باقی سارے چینل جڑے رہو تاکو پیارے پیارے آج دے ماشاءاللہ خوبصورت نظارے ڈکھے نے سارے کو آج صبح دی لائٹ گنے لیکن لائٹ آ چکی ہے پیچھے دے دے پہ بلا بلا پہ لائٹ آ گئی ہے تے سامنے اساں پودے لائے ہوئے ہیں درخت لائے ہوئے ہیں خوبصورت جائے لیکن انہاں درختاں دی چھانٹی کریں دے پئے کیونکہ موسم سردی دا ہے نا ٹھنڈ آون لگ گئی فوک ہوندی صبح صبح دے ٹائم تے او درخت وغیرہ چھانٹ گئے نا اے سامنے درخت کھڑے ہیں اے والے بھی تے او سامنے اس سائیڈ والے بھی ڈیدے پئے نا اس سائیڈ والے بھی اس سائیڈ والے بھی تے سارے دی تے چھانٹی کر دینی وی آئی پی کیونکہ دھوپ وی آئی پی پوے صبح صبح دا ٹائم خوبصورت لگے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ساڑے آپ دے اتے کیبن دے اتے بیری لگے بیری دی وی چھنڈائی کریسوں ماحول بناونے صاف ستھرا باقی ساڑے چینل نال جڑے رہو تاکو پیارا پیارا سرائیکی کلچر دے نظارے ڈیکھینے اور جڑے رہو ساڑے چینل نال ریور چیک کرو ڈھول والا ملنگ آ گئے ہوئے ہیں دھمال دی ویڈیو پیندا پہ چیک کرو ویور یہ بھی سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے دھمال دا ڈھول

تے اے گتا ساڈے کول اتھاں پے تھینا گتا لوڈ تھیندا پے گتا لوڈ کر کے تے ول ویسن اتھوں تے مجاہد صاحب آگئن دنیا او پرلی سائیڈ تے ڈیکھو دنیا آمد و رفت مست اے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی اے سرائیکی نظارے ہن ویورز تے پرلی سائیڈ تے گھا وڈھیندا پے عوام لگی ہوئی اے گھا وڈھن دے تے مجاہد صاحب دے کم چیک کر لو گتا کٹھا تھیا پے نا اس گتے آلیاں دا بھائیاں دا۔ تے گتہ لوڈ تھیندے پین تے مجاہد صاحب ہوری گتہ لوڈ کریندے پین ڈیدے پے وینا اینا اللہ لوگ ہے بھولا ہے یعنی کہ بھولے ٹائپ دے اور سارا انہاں پیار رہے ہوندے اکثر تے اسے گلو اساں کو محبت دینے ہونے ہیں دعا کیتی کرو اللہ پاک کو تندرستی دے صحت دی بادشاہی دے شامہ پہ چکی ہیں تے ماشاءاللہ ساڈا ولاگ جاری ہے انشاءاللہ تعالی اساں اپنی منزل تے پہنچ کے اینڈ کریسوں خالی ڈبہ رکھ چھوڑ یار ہاں۔ ہاں اوگا ہاں دیدے پہ میں نوی بارے تھوڑا بھولے ٹائپ دا ہندی یعنی کہ زبان ہی صحیح طریقے نہیں بولیندا تے بھولے ٹائپنگ نال گال کریں دے مزید تو سارے نال جڑے رہو تاکہ کو کہندا پیارا نظارہ دیکھیں نے پھر آدھا پاک ویلیج لائیو سراکی نظارے تاکہ دکھائی رکھ سی جڑے رہو سارے چینل نال تاکہ کو کہندا ماحول دیکھیں نے یہ بہندا پہ ویسے پرلی سائڈ تے بیل گاڑی بھی لگا ہے ماشاءاللہ

اچھا بھی تساں ڈٹھا وینا رشکا ماشاءاللہ لوڈ تھیندا پے رشکا کباڑ تے کچرے والا بھائی گتا موٹا گتا اکٹھا کرن والا جڑا ہے نا موٹا گتا مول گھندا ہے بھائی ہن دیکھو بڑی محنت کر کے رشکا سارا لوڈ کر کے رشکا لوڈ کر کے لے گیا ہے تے ماشاءاللہ ان تو بعد شامہ پے گئے ہیں اج دا ولاگ تو کو پسند آسی ساڈی دعا ہے تاکو تھوڑا ولاگ پسند آوے ماشاءاللہ بیر دی بیری تے بورے آ گئے دے پے وینا